Helo, bore da bawb, Wendy ma. Dwi'n byw yn Narbeth, Sir Benfro, a dwi'n gwerthu uh, pethau o Stampin' Up. Nawr, bore ma, dwi jyst yn mynd i wneud cardyn plain ac yn rwydd i chi. Rei, mae, dwi'n iwsio cardyn a envelopes, mae'r to o rein, Stampin' Up Whisper Card, Note Cards and Envelopes. Dwi'n meddwl mae ugain yn pob yym yn pob pecyn yym a wedyn chi'n ca'l un white neu very vanilla. Nawr ti... Sai'n cofio beth yw enw'r ble ma' rhei papur hwn wedi dod ond fi dwi'n mynd i ysgrifennu yn y description o dan yr o dan y

Dros yr edge a gallwch chi, ond peidiwch mynd drost. Ac os unwaith i chi stico gyd awr, mae'r ma glw yn spread y mas wedyn. A stico, stico... Reit, dwi wedi gwneud hwn nawr, a mae... Dwi'n lico fel border bach rownd e. A 'na beth dwi'n neud. Stico lawr ar gyf- yy beth 'lly chi jyst neud deffra a rhoi y sentiment i'r gwaelod on' na, Wendy sy 'ma sy sy'n neud pethe ffela. Nawr te dwi isie stampio ar hon a peth gynta dwi mynd i ff- yy dwi'n iwso positive thoughts. A ma' pi- ma' ma' rei' ni jiggle ni am hwn achos dwi'n mynd ag 'i pob tro dwi'n yy isie stampio fel ti wbod jyst jôlch neu yy ddrwg i ni ga'l glywed y pethe ffel 'a. Dwi o hyd yn mynd ar hon. A wedyn dwi iwsio papers as dwi'n edrych fel bydd 'i'n Bore da heddi to fan hyn yn Narbeth. Gobeithio bod yn sych ble chi. Nawr te, dwi eisiau rhoi mynydiad o danu a dwi wedi iwso diolch. So dwi wedi rhoi hwn nawr. Os rhoi hwnna mna, wedi chi'n gwybod ble mae diolch yn dod lan i wedyn sy'n beth i ffra. A wedyn dwi'n just wedi dympio hwn ar angl bach fyna. Dyna ni. A wedyn dwi mynd i stypio'r gair. Dwi di... Yw, ble hwn wedi mynd o hwnna fe? Pan bod chi'n um, stampo, cleiwch y bloc, achos uh, mae'n beth waith mae'r inc yn mynd ar y bloc. Reit, gef i Ww, ma' wnna'n g- mynd i fod dymed bach yn yy close on'd ydyw e? Ond sdim ots chi'n gallu gweld e gyd sy'n becso. Dyna chi, diolch. Nawr te, dwi 'di dwi 'di iwsio llythrenne 'ma o hwn, Brushwork Alphabet, ond ma' un arall i ga'l, a dwi gobitho ca'l hwnna yy tro nesa roi order mewn i ga'l y ll- yym Gweddill ffont wedyn. So bydd hwnna reit, gaf i gweru drink fach. Reit. O, nid, nid yw'n siŵr bod chi'n rhoi, bod chi'n cael inc, achos dwi'n mynd eich cael ei cydala popeth. Mae'n fusio popeth yn mynd i'r inc. Reit. Rwy'ch... Byddwch yn ofalu nawr achos peidiwch â gofio ma' hwnna yn yn lib. So dwi 'di rhoi cwarter quarter of an inch rownd 'to. Ma' 'na. Achos bo' hwnna'n lib dwi mynd i droi e rownd a gwasgu ochor hyn a rhwbo ochor hyn. 'Na fe. Dyna chi Gerdyn bach i gweud diolch wrth pobol. Diolch am watsio, wela i chi gyd 'to. Hwyl fawr!